Shwmae sut dach chi? Dwi'n gobeithio ydych chi'n saff gan iach. Diolch yn fawr am eich ymuno mi yn y fideo hwn. Fan yma, dwi'n eisiau i ateb gofyniad sut yn Linux i baratoi yr gweithred gefndrefn ar gyfer y gyntaf defnyddiad. Felly, beth ydw i'n yn ystyru gyda'r yr geiriau cyntaf defnyddiad, felly mae'r hon y sefyllfa lle yr ydym yn wedi newid neu'n sefydlu y gwersyll cefndrefn Linux ar y cyfrifiadur, ai ar y disg caled mewnol neu ar y disg caled allanol, ac wedyn yr hyn yn wedi llofnodi imiwn i'r rhyngwyneb graffig defnyddiwr, yn union fel ar y sgrin fan yma, ond ar y cyfnod hwn, pan ydyn ni yn ein llofnodi ar gyfer y cyntaf tro, fe fyddwn ni'n darganfod mae llawer o bethau sydd ddim yn gweithio, neu gweithio yn llwyr. Er enghraifft, pan dwi'n yn arddangos yr dwyslein dechedig, ac wedyn os dwi'n yn mewnfynnu yr meddalwedd gyda'r enw simple screen recorder. Mae'n hyn yn diffygio. Ac wedyn, os dwi'n yn rhedeg yr rheolwr pecyn synaptig, ac os dwi'n yn chwilio ar gyfer y meddalwedd hon, sef simple screen recorder, Mae'r hyn yn diffygio hefyd. Ni all yr rheolwr pecyn syneptig fan yma yn ei ganfod. Wedyn, os dwi'n yn agor y terfynell ac yn ymgeisio i ymholi ag Ann-Glyn ar feddygfedd hon, trwy ddefnyddio'r yn gyntaf yr gorchymyn sudo i rhedeg y gorchymyn fel yr defnyddiwr gwreddyn ac wedyn i rhedeg y gorchymyn apt

Nawr mae gyda ni y neges gwallt sydd yn dweud nid ydy'r y defnyddio hwn yn yr fel sudo was, fe fydd yr digwyddiad hwn yn cael ei adroddiadwyd. Ond nawr, os ydyn ni'n yn mynd llofnodi fel y defnyddiwr gredyn, beth sy'n digwydd? A dyma'r yr un gorchymyn fel o blaen. Ac nawr mae'n e'n dweud, ni ellir lleoli'r pecyn Simple Screen Recorder. Felly mae'r yr anhawster e o'r cyfryw sydd yn ein llesterio ni wedi o'r defnyddio'r yr gweithred cefndrefn yn cwbl llwyr. Felly i orchfygu yr anhawster e hyn mae'n angen inni i Paratoi yr gweithred cefndrefn ar gyfer y gyntaf defnyddiad, ac ar yr ochr dde o'r sgrin dyn wedi rhestru yr camau sydd yn angenrheidiol i'w wneud ar gyfer hyn. Yn gyntaf mae angen inni i dechreu y terfynell trwy'r pwyso ar y botymau yr amgen gyda rheoli gyda rheswm T i dechreu y terfynell newydd ac Rŷn ni wedi cwblhau hyn, ac wedyn, ar gyfer yr ail cam, mae angen inni, mae angen inni i benllyfnodi yn llwyr fel y defnyddiwyd gwrthyn trwy ddefnyddio'r yr cysylltnod ac wedyn y gwagle difain o'r gair gwrthyn, ac rŷn ni wedi gwneud hyn os rŷn ni'n rhedeg y gorchmyn. Pwy a dw i? Nawr mae'n e'n dweud Ydw i yn yr defnyddio'r gwredden. Wedyn, fel gwrthfechryd yn y neges gwall, nid ydy'r defnyddiwr yn yr fel sydd oes, felly mae angen i ychwanegu y defnyddiwr yn union i'r carfan ar gyfer y sydd oes, ond sut? Felly mae'n angen i ni ddefnyddio'r gorchymyn usermod Gyda'r diwygiadau yn y fachllythyren A i atodi y defnyddiwr newydd union i'r carfan ar gyfer y pseudoers, mae'r fachllythyren A yn cynrychioli y gair Saesneg i ychwanegu, ac wedyn gyda'r priflythyren Eg i benodi y carfan i fod y carfan pseudo. ac mae'r yr prif lythren eg yn cynrychioli y gair Saesneg ar gyfer carfan neu grŵp, ac mae'n angen inni i wneud hyn ar gyfer yr defnyddio'r un. Felly, dwi'n mynd i mewnbynnu y gorchymyn fel hyn. User mod, Barclay, na min. Barclaythren A, prif berchen eg Barclay, ac wedyn yr enw'r o'r carfan neu grŵp, sef sudo, ac wedyn yr enw o defnyddiwr, sef Ian, fel hyn. A dyna ni. Nawr, ynglŷn â'r nesaf cam, sef mae angen inni i olygu yr fel yn y lleoliad, blaenslais, ac ati, blaenslais APT, blaenslais tarddiadau pwynt rhestr. Mae'r fel hwn yn cynnwys yr cyfeiriadau o'r tarddiwedd ar gyfer yr meddalwedd, sydd yr hyn yn gallu ei llawrytho Os nad ydy'r cyfeiriad o'r cartrefa enghreifftiol union yn yr ffael fan yma, ni fyddwn ni'n gallu dod o hyd o'r feddalwedd i law'r rhestr. Felly, nawr, os ydyn yn agor y ffael, sef blaenslais ac ati, blaenslais rpt, blaenslais tarddiadau, ac wedyn pwynt ac wedyn rhestr, A dyma'r ddarcymhelliad. Yn gyntaf ar y llinell 3, mae gyda ni y cyfeiriad o'r cadw fawr ar yr cyfrwng ar gyfer y mensefydliad, sef y deb gwagle Ecdi-Rom. Ond, ar y foment, nid ydy'r hyn wedi eu pecynnu union yn yr Porthladd neu Hozannin, felly nid ydy'r cadw baban yma ar gael. Ac wedyn ar gyfer y cyfeiriadau eraill sydd yn dechreu gyda'r yr gair DEB, Deb, sydd yn dalfariad ar gyfer yr enw Debian, sef y dosbarthiad rhiant ar gyfer y dosbarthiad cyfredol, sef Debian. Maen nhw'n i gyd yn ei flaen ddodwyd gyda'r yr arwyddnod stwnsh neu hunch sydd yn cyferio neu golygu mae'r yr rhain wedi eu sywybu mas. Mae'r yr Llinellid sy'n dechrau gyda'r stwnsh ac wedyn deb ac wedyn gwagle ac wedyn yr cyfeiriad o url yn cynrychioli y cadwfa a gefnfa y meddalwedd ond mae'r yr rheiny sydd yn dechrau gyda'r stwnsh ac wedyn deb ac wedyn cysylltnod ac wedyn sreg yn cyfeirio at yr cyfeiriad de ar-lein ar gyfer yr cod tarddiad. Felly, os ydyn ni eisiau i llawrlwytho y cod tarddiad ac i gyd-gysylltu y meddygfeydd yn lleol â'r cyfrifiadur lleol, rydyn ni'n gallu cynnwys y cyfeiriadau hyn i llawrlwytho neu i archwilio arnynt. Ond os ydyn ni eisiau dim ond y meddalwedd ac nid y corddaliad, mae angen inni ei sylwebu i mewn i'r llinellau neu gyfeiriadau sydd wedi eu sylwebu mas ar gyfamser, fel hyn, trwy yn gyntaf yn ordynnu mas yr arwyddnod stwnsh ar ddechreuad o'r llinellau gyda'r yr, gair, deb ac wedyn y gwagle, fel hyn. Ac fel hyn hefyd. A dyna ni. Wedyn dwi'n mynd i sywebu mas y llinell deb gwacle egdirom oherwydd ar ôl y gyntaf yn sefydliad o'r gweithred cefn drefn hwn Dwi ddim yn meddwl rydyn ni'n mynd i ddefnyddio y cyfrwng ar gyfer y minsefydliad unwaith eto, unrhyw bryd yn fuan. Nawr, mae gyda ni y dwy llinell ar y llinell 6 a'r llinell 16 sydd yn cyferio at y cartref ar yr wefan de.devion.org. Ond, os ydyn ni eisiau detholiad o feddalwedd sydd yn ychydig yn fwy eang, mae angen inni i gynnwys y cyfeiriadau ar gyfer y cadwfeydd ar gyfer yr rhiant dosbarthiad sef Debian. Felly, ar gyfer hyn mae angen inni i agor y poriwr ac wedyn i forwrio'r i'r wefan.

Ac yn awr, os ydyn ni yn mewnbynnu y cyfeiriad, sef wiki.debian.org, ac wedyn blaenslaes s, o, u, r, ec, s, s, ac wedyn y prif lythryn L, E, S, T, fel hyn, A dyna ni, nawr os r'yn ni yn torchi i lawr, a dyma'r yr cyfeiriadau ar gyfer yr cadw'r bedd. Felly, rhywun yn gallu dethol y rhain i gyd fel hyn. Ac wedyn i alsgrifio i mewn i'r tocyn bwrdd fel hyn. Ac wedyn yn ôl yn yr ffeil tarddiau pwynt rhestr, yr hyn yn gallu cynnwys i mewn yr cyfeiriadau fel hyn. Ac wedyn, ar gyfer yr cyfarwyddyd, ar gyfer yr contactiad, yr hyn yn, yn gallu ei sylwi mas nhw fel hyn, gyda'r yr aruthnod y stwnt. Nawr, yr hyn yn gallu achub y ffeil fel hyn, a dyna ni. Nawr, ar gyfer y pumed cam, yr hyn yn gallu ymadael fel wreddyn ac yn ail fe'n llofnodi yn y derfynell. Felly ar gyfer hyn, os yr hyn yn ym mewnbennu y gorchmyn i ymadael fel y gwreddyn, fel hyn, ac wedyn, dwi'n yn gallu ymadael oddi wrth yr gyfystedd fan yma, fel hyn, ac wedyn dwi'n gallu dechrau y defnydd newydd fel hyn, nawr dwi'n yn gallu mewnbynnu y gorchymyn sudo gwacleu rpt gysylltnod cyrchu cysylltnod i ddiweddaru fel hyn, ac wedyn dwi'n gallu mewnbynnu yr cyfrinair, Nawr mae'r yr cyfarwyddai yn y cyfrifiadur lleol ar gyfer yr cardiopeidd yn cael eu diweddarwyd nawr yn ôl yn y rheolwr pecyn synaptig os dwi'n yn archwilio ar gyfer yr simple screen recorder unwaith eto. Mae angen i mi i gau yr gyfystyr cyfredol ac i ailgyrchu fel hyn. Ac wedyn unwaith eto, i mewnbynnu yr enw o'r feddw wedd, sef Simple Screen Recorder, fel hyn. A dyna fe. Nawr, dwi'n gallu mynd sefydlu meddywedd yn arferol fel o'r blaen. Trwy clicio ar yr grwch gwirio ar gyfer y meddywedd fel hyn. Ac wedyn i clicio ar yr botwm i cymwysio fel hyn. A dyna ni, mae'r yr newyddiau wedi eu cymwyswyd. Nawr, os ydyn ni'n yn cael yr rheolwr pecyn synaptig fel hyn, ac wedyn os ydyn ni'n yn dechrau y diwylliau'n dechreuedig fel hyn, ac wedyn yn mynbynnu yr enw, in other words, simple screen recorder, a dyna ni. A dyna fe, mae'n yn, yn rhedeg yn llwyddiannus. A dyma sut y rhydyn yn gallu paratoi ar gymgylchiad yn yr gweithred cefn drefn Linux a gefr y gyntaf defnyddiad. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi mwynhau ac yn edrych yn gweld yn defnyddiol. Tan y tro nesaf, cadwch saff ac yn iach, a hwyl!